Kakam paýyr seň uruňda alyp-satyp yglap ýör. Ejem paýyr jygyllykda çigit satyp ýygnap ýör. Öýlenmedik bäş jigim bar, olar murtuny towlap ýör. Günde-günde un açyp içegesini daglap ýör. Çyra ýakman tygşyt kylýas, oturýas tümde dilber. Isbileň gören bady ejem paýyr çaşypdyr. Öýüňizdäki barja siňek oň ýerine-ne üýşüpdir. Turup-turul galmagal goňşy bolam süýşüpdir.

Hajes! Hajes, paýdo bir ražus, ýykla atlyň öňüne. Emedekläp çykaýyn kön ruwanjyň diňine. Parlwanydan çykyp, dökjek suwuň doňuna. Şu gaplaň daguda gel, zarlydyr duran oklasalar öňüme. Sama bu düş, men abat, men ony idem dilber. Sen towar del, men ony dyza çenmi ne muçaýeş. Nany agzymdan iýen, dek guda koşaýeş. Çeker ýaly bolan däldir, men garyba ýaşaýş. Söý uzatylanda nobat işde de putaýyş. Lutçy budi tak öýlensek, k çortu kalim dilber. Sallahlar el çarpýar şu ýerde. Çagalar, siz sallaha el çarpyň. Ýa berde gudylar Şimdi diýýärler dünýäniň paýany bolmaz. Waý bular ýaly toý güni ýüz elli gramyň zyýany bolmaz. Ýüz elliň üstüne ýüz elli münse, onda oň ýylgyrýan aýaly bolmaz. Aý sagol Poşip, sagol sagol. Sende sagol. Şindi diýýäler, goňşyny gozgasaň göçer. Odun ölçerip durmasaň kaneşna öçer. Belki-de bu zatlaň ikisem dogry. Munyňa mydar et, seňki de geçer. Ýorga münseň süýekleriň hoş bolar. Ýalta münseň barjak ýeriň daş bolar. Bir zabun başlygyň goluna düşse, ol işçiniň iýul aýam gyş bolar. Haý, sag bol. Gyz wagtynda hemme gyzlar mylaýym, seredýäň, seredýäň, doýunmaýarsyň. Soň görüp biriniň şerraý aýalyn, ana şolardandygyna ynanmaýarsyň, duz kessin. Haý, sag bol, boş gep. Sag bol, sag bol, bratok, sag bol. Pes dogran çanalak, ketmana çişe düzseň, çişlik bor. Galyn suňsaňky çagalaryňa açlyk bor. Bir çöňňäniň oňat gollugy ýetse. Ertik goýsaň, bir kärhana başlyk bor. Gara garnyň bolsa, gaýgyň-aladaň. Gurruga gaçsaňam, tapdyr bir mydar. Ýöne ol iki aýakly bendäňi. Dört aýakla meňzetme gör, ýa hudam! Da zdrastwuýt, gudam! Guşulak aga, men-ä şahyrlardan-aý. Aryf şagyrdan başlap, şu zamanamyzyň şagyrlaryndan hemmesinden nar dalaý. O näme üçin? Aý şu gelin-gyzlar dalar öwende däraý. Hemme şahyr ýazypdyr dana. Alma ýaly ýaňajyklaňdan, hünji ýaly dişjagaşlaňdan, garlawazyň ganaty ýaly gaşjagaşlaňdan, aý her zülpüňe näçe tümen bereýin, bu ýyrtygyç mekli kemine-de näçe tümen bereýin diýýär her zülpüň taryna diýýär. Hemme agzalaryny öwüşdirip-de, ýaňa gyza Şu burun hakynda goşgy ýazmandyr-da birem. Be, dogrudanam-aý, bu hakda ýog-aý. Ýok-da, görýäňmi, özüm-de burun-how, ýeke gör kagzadynyň çileni bolman, he, burun. Oňňulyp bitirýän işlerim bar-ow. Owal özem ýüzüň epesli böleginem tutýar. Käbirimiziň otuz birden-den tutýar ýüzümizi. Owal, şindi burunsyz adam bilen naharam iýip bolmaz. Hawa, onnoňam ilki ýangynlara-da kim habar berýär? Is gelýär diýip, burun habar berýär. Diýmek, burun signalizasiýanyň roluny ýerine ýetirýär. Dogrudanam aýdym. Şindi signal, signalizasiýa goýulanda şo meňzeşdir burna. Hawa. O jaýlarda goýulýar. Wah, diňe signalizasiýa däl. Burnun ha öz üstünden çykarýan zatlaryny hany gözden, gulakdan çykarjak bolup gör, nähili eli. Bu erbet bolar. Diýmek, burun diňe signalizasiýa däl-de, kanalizasiýanyň hem işini ýerine ýetirýär. Görýärmiň? Hah. Bäh. Ynha, men-ä şahyr dawulaýsam-da, hä, goşgy ýazjak burun hakynda. Ynha, mysal üçin-de, hä, seň burnuň öw diýseler däräý. Ber wakany. Hany, beriň wakany. Eý, sen meniň possym, poss-possum. Agyr gelendir gyşym. Hä? Ene kütiň adamsy. Ýok, burny agzaň hakly, ho, ýöne öwdüň durduň. Ýetip barýan-da häzir, ýetip barýan. Eý, seniň pijik basan burnuňdan. A? Galaklaň kät men ýaly erniňden. A boljag-a, gidibermeli jeý. Howwala, ýa seňem burnuň öwmeli bolsa, çümmüklenen hamir ýaly burnuňdan. Howwa. Äý, şuňa zat diýmäýin, neme diýdim welin.